my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na ndehi dem make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di minister of interior wey be honourable olubunmi tunji ojo don come tok say all di passport backlog dem wey be say dem dey for inside nigeria immigration service say dem don clear all of dem dis one come mean say all di pipo wey be say dem don apply for passport dem dem don come collect all of dem. di kano state govnor wey be abba kiba yusufu don come describe di appeal court judgement wey sack am comot as di govnor of kano state say dat one na complete robbery as im come tok say im go challenge di judgement for inside supreme court wey make am come order all im legal practitioners and im lawyers say make all of dem

take go court. di president of liberia wey im name be george weah don come accept defeat to im opposition wey im name be joseph boakai as im come tok o say national interest na im dey more important o pass personal interest and im yarn dis tok o on november 18 2023 wey be on saturday. one nigerian army captain wey im name be kati baza don come write letter take give im commandant as im come talk say because di commandant dey hold dem allowance eh, na so im come later come go kpai himself for inside uyo akwa ibom state eh, and dem see im dead body wey be say e hang for rope eh, for inside bush wey dey near im house on november eleven 2023 na im dis gbege take happen. di nigeria economic police for inside bayelsa state don arrest one of di killer wey join body take kpai di late sp bako anyigbashi wey be di dpo of ahoda division for inside rivers state and di name of di suspect na onyekachi ikowa 43 years old wey be second in command to two baba wey be di leader of di wicked iceland court group wey dey for inside rivers state. di national drug law enforcement agency wey be ndla don come dey draw hand for ear dey warn parents dem say make dem shine their eye well well o oh, because of this fancy small bottle wey go fit dey for inside their pikin bag or their pocket as dem come yarn say this small bottle say dem dey use am now dey carry kolos and loud and na the youth dem wey be say dem dey around that kind lekki ikoyi victoria island say na dem dey majorly dey carry dis bottle as dem come yarn say na 15000 naira dem dey sell one of di bottle and dem don catch some of di youth dem wey be say dem use their mouth take confess am. afta wey some nigerians dem don come come out to come tok o say dem wan carry di dead body of di late nigerian musician wey be ireloluwa aloba aka mohbad but mohbad papa wey be joseph aloba don come tok on top dis video say make nobody carry im son dead body go bury

body from there. di appeal court wey dey for inside abuja on sunday november nineteen twenty twenty three don come pursue di governor of plateau state of people democratic party wey im name be caleb muftwang take comot for inside im office as court come order inec say make dem collect di certificate of return take give di all progressives congress governorship candidate wey im name be netawe yetwada. four pipo dem don come wunjure well well for on top one accident wey happen afta wey di driver wey carry one lexus car take lose control as im come run comot for road come go jam one shop wey dey along dat idumu area inside lagos state on sunday november 19 around dat kind 5am early in di morning plenty nigerians dem don come dey hail dis tanker driver wey risk im life for as im carry full loaded tanker wey carry fuel as di tanker come catch fire for inside one town and as so e come jejely come dey drive di tanker dey find one safe place wey be say pipo no go dey around there so e go fit park di tanker so di tanker go burn on its own and dis gbege happen for inside ebonyi state. The Nigerian chef wey im name be Temitope Adebayo aka Tope Maggi don come break the Guinness World Record o for the longest cooking marathon as im come pass the Irish chef wey im name be Alan Fisher wey cook for 119 hours 57 minutes and na the new record wey Tope Maggi im cook for 200 hours and im end am on Saturday, November 18, 2023. one nigerian man for inside london wey im name on top x handle na slim fit don come out to come yarn eh, as some guys eh, wey dey for london wan try come tiftalize im phone say im dey make call say before you know na so one guy wey say e carry bicycle come snatch im phone comot for im hand but na so e come show am say true true say im be naija boy na so e pursue am come almost use im umbrella wan wipe the guy for head na so the guy come quickly come throway the phone for ground eh, and this gbege happen for inside london

di church of england governing body dem don come vote to support special service wey be say dem go dey do to dey bless gay and lesbian pipo dem wey be say dem go dey marry diasef wey oyibo dey call same sex couple. di london borough of southwark mayor wey im name be mr michael shitu don come tok o say im go like e host nigerians dem wey be say dem dey for inside united kingdom say becos im go like e help to tackle di issue of children dem wey be nigerian children dem wey don comot from school becos of money. di 23 years old nicaraguan model and beauty queen wey be say her name be shanice palacios don come win miss universe 2023 on top di 72nd annual beauty pageant wey dem host for inside san salvador on saturday di super eagles dem don come draw against di zimbabwe national team as dem come draw 1-1 on top di world cup qualifier wey be say dem play on sunday november 19th. 2023. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.